Biz günäkär, prezidenti günäkärläp oturmaň. Näme üçin ses çykaryp bilemizok henizem? Näme üçin häli dört ýyldan bäri aktiwistler efir edýär, aktiwistler näçe problemalar barada aýdyp berýär. Anonimni girýäňiz, anonimni girenden soň, mysal üçin problemalaryňyzy, problemalaryňyzy çyz, nämeler bar?

Özem tananokda meni ikisem tananok dogry düzgün bir iş boýunça duşuşdykda şu bilen ikisem tananok soň ýaňky gyzjagaz nalynyp başlady pasportyň srogy doldy bärde oturma izinim ýok äre barjak bolýan ýurda barsam çykyp bilmeýän näme etjegimi bilemok menem aýtdym sakyn dokumentlaryň bolmasa äre degme sebäbi bärde sen nelegalny bolanyň üçin hiç hili hakgyň hukugyň bolmaz başyňa bir zat gelende hiç kim seň tarapyňy alyp bilmez. Zat diýip şu gyzjagaz bilen gürrüň edip otyryn. Ýaňky aýal bar-a, Hudaý bar, daže wnimaňýa obraşýat etmedi gyzyň problemasyna. Men ýürekden çustuýt edip oňa maslahat berip otyryn. Şunuň ýaly ýoly bar, şeýtseň bolar, beýtseň bolar. O gyzam bar-a nämäni, biziň sistemany konkretno kritikować edip otyr. Aý, burny bir ýokarda, bir ýokarda, aňryk seredip otyr. Daže neinteresny problemalary.

Kimse gaty görmesin biz günäkär.
Ýöne men emä şu doga edip Gahryman Prezidentimiz diýip ýazanlara düşünemok. Sebäbi ýa. Bulara gara, biziň ýanymyza gelýär biziňkilik, olaň ýanyna gidýär olaňkylyk. Eý Allah. Bilemok, çagalaryňyzdan uzak, ene-ataňyzdan uzak, öý-ojagyňyzdan uzak nähili Gahrymanym diýip paýlaşybilýäňiz? Ýa çagaňyza bir döwüm çöregiňizi özüňiz ýat ýurtdan tapyp iýdir otyrsyňyz nädip gahrymanyňyz sag boluň diýip ýazybilýäňiz nädip eliňiz barýa bilemok ýöne Allah hepiňize akyl fikir wyždan bersin diýän menä menä bilemok Allajan bu başdakylaryň Abdylla aga hemmesine Allah ýaşatdygyny ýaşasyn bizden beter günler ýaşasyn ýani Bilemok. Öz ýurdumyza gitmä gorkýan adamlar bar Abdylla aga biri pasport aljak diýýär. Ýa men gitsem gyn bolarmyka men gitsem gelip bilermika öz ýurdumyza gidip dokument dolup gidip gelmäne gorkýan bar. Sen nädip ýene hudaýa şükür etýäň Ejeş? Sen ýene nädip hudaýa şükür etýäň? Şi Ejeş bar-a, Ejeş, Atamämmedowa diýýä. Şi Myrat mollaň garyndaşlarynyň biri şi. Ýa. Abdylla!
Abdylla! Bu Ejeş bar-a, biziň ýaly adamlary ene şu daşary ýurtda kösenip ýören adamlary adam ýerine goýanok. Bulaň ýaşaýşy tabiky gül ýaly. Bular gül ýaly ýaşap ýör. Şoň üçin biziň çeken azaplarymyzy, biziň çagalarymyzyň çeken azaplaryny, olar nähili kyn ýagdaýda çagalyk geçirdi, bulara ne interesni? Jaňa aýdyp berdim-ä-ow. Bular gül ýaly ýaşaýa. Bular bizi adam ýerine goýanok, goýanok, goýan bolsa bara birazjyk bolsada ynsanyň azjyk wyždany bolan bolsa aýdart e şular meň watandaşlarym kösenip ýör problemalary bar menem şulaň ýerinde bolup bilerdim ertir näme boljagy belli däl meňem çagalarym bar diýip bilerdi Ýöne bulara newygodnomy ýaly pikirler. Näme üçin? Sebäbi häzir özleri gowy ýaşap ýör. Ertir bir gün bir zatlar üýtgän ýagdaýynda gorkýar bular. Biz şulaň ýerine düşeris diýip gorkýar. Düşündiňmi? Şonuň üçin hem gelip şun ýaly ýalakalyk edýärler. Ýüzde ýüz eminim ki şu ekli şu bir ýegenleriniň oýnaşypdyr dama. Ýo ýo ýegen megen däl ol Myrat molla bar ene Ýagşy Myrat ana şolaryň garyndaşlary şe häzir şoň nemesine girip görüň ana şolary reklama edýä hem şolar bile bile oýun oýnaýa zat edýä garaz aslynda muny şu heleýiň göz bile garasaň dogry edýä sebäbi Häzir gowy ýaşap ýörler-ä, ine, ýallaklyk edip gün görýärler, her dürli gün görýärler-de. Onsoň şo gününi goramak üçin biziň efirimize gelip, bize sökýärler. Kak-budda biz şolaryň şol ýaşaýşyny elinden aljak bolýanymyz ýalak pikir edýärler-de. Ony ol hökümetiň manipulýasiýasy. Hökümet öz indi indi şo şo ýerde gowy ýaşaýan adamlary biziň üstümize küşkürýär. Ana siziň gowy günüňiz öýüne şular gelip aljak bolýar diýip olary biziň üstümize küşkürýär-de. Ýok, watandaşlar, biz siziň gowy günüňizde gözümiz ýok. Ýöne bizem beýlekileriňem şeýle ýaşamagyny isleýäs. Bizem siz ýaly ýaşasymyz gelýär. Şonuň üçin siz bize duşman bolmaly däl-de, siz şu bolýan zatlara çäre görmeli, şu bolýan zatlary düşündirip, düşünişip çözjek bolmaly. Türkmenistan eger-de sizem şu zatlara garşy göreşseňiz, bolýan bidüzgünçiliklere garşy göreşseňiz, onda Türkmenistan düzeler. Hemmämize şo Türkmenistanda ýer bolar. Şonuň üçin ol bize gelip sögeniň bilen hiç zat üýtgänok. Biz ýene göreşmäne, hakymyzy talap etmäne dowam ederis. Biz siziň pikir edýän adamlaryňyz däl. Biz terrorist däl, watan bölegi däl biz. Watanymyzy düzetmek isleýän patriotlar biz. Ýöne siz ol o nemede hyýalda gezip ýörsüňiz, Arkadagyň Arkadag şäherinde gezip ýörsüňiz-de, aýagyňyzyň aşagyndaky adamlaram göreňzok. Hä, olaň hemmesi türke gitdi-da. Sizden ýadap, sizden kömek bolmany üçin olar türke gitdi. Türkde gün görýärler. Açlyk, aç ölmezligi üçin türke gitdiler. Indi siz bizi ýatlaň indi, bizi ýatlaň. Biz indi ýadadyk ýurt daşynda gezmekden, ýadadyk indi biz. Ýaşy ejesiniň suraty bar. Häzir eje, meselem, häzir erte birigini huda bir ölüm diýenem bir gerçek bar. Arkadagyňyza bir zat bolda ölde. Şuýanam zabastowka turdy Türkmenistanda. Şonda näme edip biljek sen? Haýsy çukura gaçjak? Halkyň eline nädip gaçjak sen? Oýçkam!
Oýçkam! Arkadagy ölse Arkadagly Serdary bar. Arkadagly Serdar ölensoň Arkadagly Serdally Kerimguly geläden siz nime perejiwat edossyz? Bular ýaman arkaýyn. Düşündiňiz? Nasy bolsa prezidentlik saýlawdan kim kazanan bolsa mes padyşahlyk tek atadan ogula gidotan. Şonuň üçin bular arkaýyn. Düşündiňiz? Bak durunda aňsat eklenç gözläp gel. Nirde aňsat lan biz Türkiýede aňsat gel bäri. Sen nädip aňsat ot tualet tämiz diýerler. Bäri gelinlere bäri bäri mamalara bakýarlar bärde saçlaryny ýolduryp. Olaryň boklaryny arassyraýarlar. Nirde la Türkmenistanda öte eklençeň ýanak Murat Molla ýanaşyp siller aňsat gözlegiňsinde.
Şöyle böyle bir sluvçy bolanda. Abdulla aga böyle bir sluvçy bolanda indi näme bolsada häzir bar jebir çagalara düşüp otyr köpürägi. Ejeleri ýurt daşynda, kakalary ýurt daşynda. Düşünýän eje, kakalar üç sany çagany, gyz çagany goýup gaýdanda, bolan zat bu maňa hakykatdan düýn-öňňi gün geldi habary. Bolan zat üç çagany goýup gaýtýarlar. Men bir agyz aýdyp bolaýynsoň, bular indi gyzlary, çagalary iýsin, içsin diýip pul goýberýärler. Çagalar özi taýyn zady alyp-alyp iýip, nahar bişirip iýmäne ýaltanymyş, diňe taýyn zat iýýärler-dä dükandan. Eje ýok, kaka ýok, üstünde bişir diýip oturan ýok, işden käwagt bir sen jaň edibileňok olara. Şo çagalaryň diýýär, ulusynyň diýýär, gany azalyp, içinde apendisidi ýarylyp şojagaz gyz ölüpdir-dä iň ulusy maňa geçenlerde-dä. Näme bolsa biziň çagalarymyza bolup otyr. Onam käbir ene-ata indi aýaga galybilenok, gorkudandyr bu, bilemok. Ýöne biziň çagalarymyz, ýurdumyzyň geljegi biziň elimizden gidip otyr. Bu gördäki käbir tuparyllalar oňa düşünenok öz güni gowy geçip otyra özleriniň gowy güni geçip otyra bize näme näme biziňki gowy geçje ama siz beýlekinäm görüňä Allah çagalarymyza ýani neme saglyk bersin men bilemok ýa Gelip gaty şeýdip çagalar aýdýalar a, bak Jemal sözüň agzynda Şu berdim şu bizeň prezidentiň günäsine şägirt bolup otyrlar onuň günäsine şägirt bolup otyrlar ertir biri bolsa göz ýaşlar bu ejeleriň göz ýaşlary sesini çykaryp bilmän dymyp ýüregine basyp oturan ýürekdäki ahlary mutlaka tutar mutlaka munuň jogabyny sizler bile jogap berjeksiňiz ejeside ötekiside başgasida hemmesi munuň günäsine ortak bolup otyrsyňyz. Hemme.
Hemmäňiz bile bile jogap berersiňiz. Merjen apa diýen adamlaryň ýaýynyna baryp men ögün ýaýynda şuňa hiç bolmanda ýa biziň halkymyz şu taýda ölüp durmalymy diýjek men siziň ýaşulyňyz men kömek et sen özi kömek etmeýjeksiň bizeň böre kilýosa jaýlapda kömek etdiň bolmaýar ol meýli ha meýli ölenimizi tap berýesiň oňa gepimiz ýok a eýe çykylýa hiç bolmanda atsyz ol gömülenok o taraň ama Kalkypda bir sözem diýdä, ýa Hormatly Prezident, ýalakalyk edip aýt. Hormatly Prezidentimiz, biz ýadadyk, menem ýadadym şu taýda ölüm tapmakdan. Geliň, bir zat edip halky birleşdirelim, iş tap ber, halkyň ölüsi hiç bolmasa o taýa gitsin. Puly bar gidýä, puly ýok bärde gömülýä.

Seret, Oýapak. Seret, şu wagt Ejeş näme üçin geldi? Şu Ejeş Atamämmedowa şol nemäň, Myrat mollaň garyndaşy. Sebäbi, olaryň daş-töweregindäki dünýä bar-a, Türkmenistan, sreda, toplum, üýtgäp barýar. Ogurlyk köpelýär, talaňçylyk köpelýär. Onsoň olar pikir edýär, biz günäkär şoňa. O, siz günäkär oňa. Siz bir zatlar üýtgetjek bolup, bir adamlara normal aýlyk berjek bolup, adamlara kömek etjek bolup jan edeňde, olaram siziň zadyňyzy ogurlaýar, sizi talaýar. Oňa siz günäkär. Siz pikir etmäň biz öwredýäs olara ogurlygy, talaňçylygy. Ýok. Abdulla!

Şu Nasiba diýenim bar-a, şo Nasiba TikTokda şo öz derdini aýdyp, öz problemasyny aýdyp surat goýýardy. Onsoň, äý diýdim, men oňa ýazdym, äý diýdim, sen surat goýýaň we suratyňy görýän ýok seň, sen diýdim, ony diýdim birazajyk resmileşdir diýdim, birazajyk bir sesiňi uly eşitsin diýdim, ondan soň täsir bolar diýdim. Welin, onam bolýa diýipdi. Maňa ses ýazgysyny ugratdy, suratyny ugratdy. Şeýdip, ine düýn-o gün şoň öýüne, bir hepde mundan öň öýüne Minoborono, indi MHM, onsoň prokuratura barypdyr. Türkmenistana gelse heläk ederis diýip. Türkmenistana geljek ýeriň Türkmenistandyr nämedir näme näme. Garaz adamlar ýuwaş ýuwaşdan göreşmäň ugruny öwrenýälerda. Bala şonaka ýagdaýda näme etmeli Abdulla şonaka baran ýagdaýynda nimş etmeli aslynda kara börde zakon bozatan miňa barowna prkuratura ondan soň meheme aslynda zakon bozan ular ýenem çykyp habarlaşdyrmaly ýenem çykyp aýtmaly meniň öýüme barypdylar

Ýol aýtdam ol merd eken ol ol bara soň ýene çykyp gürledem siz men şu wagta çenli meni idemediňiz indi meni idäp başladyňyzmy indi meň habarymy alyp almana başladyňyz men sizden gorkamok diýip Emma hormatly prezidentimiz bar sizden öňde döwen prezident öwer ol bir gapdaldan prezidente döwýärda garaz. Şeýle Ýalakada pul islese-de ýalak, ýalak pul edip goýardy. Adamlar şeýdip-şeýdip göreşmäni öwrenýär-dä. Onsoň ýene Azatlygam çykjak diýip otyr welin, men birazajyk zat etdim onda. Nissadam etme, naborot, ber kontaktyny. Ana, nimäniň Türkmennews-yň kontaktlaryny ber, Hronika Türkmenistanyň, Azatlygyň ber kontaktlaryny adamlara, Abdulla. Ber, resmileşsin, habarlaşsyn.

Eý umuman ol ýene yzyma gaýtjak şo ýerik barjak yzyma gaýtjak diýýädä onsoň garaz aslynda dowam etmelidä bu dogry aýtýaň azatlygyň şeýlede kontaktyny berdim indi ýenede habar almasalar ýenede şoňa ýer bermeseler ýene dowam edýär ýene dowam etmeli ýer meselesini çözmeseler dowam edýär ol. Ana Gülälek gelneje erkekçikde. Abdulla. Gülälek gelneje erkekçikde ana hakyky ene, hakyky en çagasy üçin göreşen aýal. Gördüňmi? Hiç zatdan oň gorkanok. Haky, hakly. Hiç kim şoňa haksyz sen dep bilmidi. Ýüzi bolan, azajyk içinde wijdany bolan adam hiç kim sen haksyz dep bilmidi şo hatna.
Ýaňy deňi diýýär maňa şu wagt görüp oturan bolsa görüp oturandyr. Deňiz ýazýar, Şu migrasiýa barada gürle diýýär. Men migrasiýa barada gürläp bilmeýän, haçanda elimde bir subutnama bolmasa. Sen gel, maňa subutnama ber, men gürläýin. Oba.
Hemme, her kim gürlesin. Garaz, bir nemeden başlamasaň, peýdasy ýok-da bir, näli, uçgundan başlamasaň peýdasy ýok. Uçgundan ot döreýär-de. Şol ýaly umumy temadan hem uzaklaşdyk. Bu gün Serdaryň doglan güni biziň watandaşlar.
Serdarymyzyň doglan güni. Kany bir goşgujik. Owa, her kim ýürekden. Ýürekden aýtdy.
Turintek ýaňky Myrat mollamy? O ýagşymy, näme intek bar-a? Şol geçen öz biografsiýasyna geçmişini aýdan. Meniň men Balkandan ejem köçe süpürýän. Ýa özleriniň şonýan zor maşgaladan zor günlerden gelipda zor bolup oturan halky görenoklar indi. Aw.
Bir munt men sesimi ýapaýyn. Watandaşlar ine şu Serdar diýen adam Hiç hiläk bir gahrymançylyk edenok şol ömründe hiç hiläk ady duýulmadyk adam geligada Türkmenistanyň prezidenti bolup oturdy. Şo diňe bir laboratoriýaň işgäri bolup gezip ýören adam ol. Okuwam nägile okady belli däl. O oba hojalygy bilen okan ol. Oba hojalyk adamdy ol. Onsoň ýöne Şol kakasy prezident bolandan soň, onsoň syýasata goşulyp başlady ol. Ýogsam, ömrüne syýasata goşuljak adamam däl şo Serdar diýen adam. Ýöne şu kakasy iki müň sekizinji ýylda wezipä geçýärmi, ondan soň Olam syýasat Orsýede gitýärde o daşary işler ministrliginiň akademiýasyny okaýar şo ýerde. Onsoň soň umumy şondan soň syýasata goşulyp başlaýarda ýaňky Serdar. Soň Ženewa gidýär Ženewada o ylmy dereje alýar. O ýerde o onda zatda Wekil ot, wekil bolup oturýar, wekiliň kömekçisi bolup oturýar. Şondan soň şo galyp başlaýar. Ýogsam, şo kakasy wezipä geçmese, şol bu syýasata, syýasatyň nämediginem biljek adam däl şol. Şon ýalak biziň biz bar-a, özümize baş bolýan adamlaryň şahsy durmuşynam bilmeli. Sebäbi bize baş bolýan adam şahsy durmuşynda bir kemçilik bar bolsa, ýa bolmasa saglygynda bir problema bar bolsa, biziň biziň ýurdumyzy ýumrup bilýär-de. Meselem, göz öňüne getiriň, ine, awtobusyň Şofýory. Eger awtobusyň şofýory şol awtobusy sürjek wagty peýan bolsa, biziň hemmämizi öldür, awaza eder awtobusy. Ana, şon ýaly edil ýurdam dolandyrýan adamyň ruhy saglygy, akyl saglygy ýerinde bolmaly. Huda Abdylla huda näçe ýyl mundan ozal bizem belamyzy iberipdir alyň size bela dogulýa diýip o mahal Wera birse bu birek inýana kat sen dogulanňda ýerleri suw basdy kim bile belki Aka Gurbanguly dogulanňda nämeler boldy o mahal apy tupanmy turdy deňizler derýalarmy joşdy

Jemala.
O çakra bar ya çakra. Zat satýan çakra bar ya. Men oň ýörümden ýap diýdim. A sudy türkmeniň e, samolýoda mindi Türkmenistandan mana bak. A biziň a sudy ap arassa owadan aşga ýurdumyz bar diýip Aşgabat çekdi. Menem aşany diňe Aşgabat çekmeli dädiň başga owalar hem çekseýdik ap diýip ýörüm ýazdym soň. E ertesi abys Aşgabat çig galdy. Men aýtdym, Nahys gözüň degdi Sähra diýip bar, oňa mesa men ýörüm ýazdym. Gözüň degdi Sähra diýip bak diýdim. O owadan Aşgabadymyz çig aldy diýdim. Soň bu gezek Türkmenistandan geldi, öz magazini çig aldy. Sen diýdim kän gürleme geldim gitdim gitdi. Oňa ýörüm ýazdym. Dogry. Dönýäňiz. Dogry.
Garaz, indi ýene Serdar barada aýtsak-da, Serdary ine pikir edýäňiz, Gurbanguly ölse, Serdar prezident bolsa hemme zat düzeler diýip. Ýok. Birinjiden-ä onuň ukyby ýok. Ana, sebäbi häzir şony, şony, şonuň täsiri ýog-a biziň ýurdumyza bir zatlar edenok-a şol. Hiç hili bir Hiç hili üýtgeşiklik edenok şol Serdar öz tarabyndan. Ine men umyt berenokda bize o düzeler ene Türkmenistan düzeler diýip umyt berenok şol hiç hili. Diňe şol näme et diýse edýä tur otur kersen getir. Indi Serdar Ana şo atasy Serdar degişir diýip şol garaşyp otyrlar halk garaşyp otyrlar.
Atasy görjagny kim aýtdy her günden ýaşaryp baratan ýaş oglan tä simpatiçni bolup saçlary pokoý boýap öljagny kim aýtdy gurban. Alma agajynyň aşagyna armyt düşeloga. Alma düşýä ýene. O şöhrady bir şöhrada kapyldyň o şöhratdan o şöhratdan çykyp bilmersiň. Häzir ol öňki Prezidentden galyp ol şöhrada gapyldy. Aýyny dowam etdi Gurbanguly. Bulam şöhrada gapyldy. Arkadagly Serdarymyz boldy ady. Şöhrada gapylan bir öýli başlasy hiç haçanam o pes derejä düşesi gelmez. Şöhrada gapyldy onlar indi gidýä. Oýçkam nerden bilesiz belki ýüz ýaşydy Gurbanguly. Nerden bilesiz. Hä Oýçka. Bilamadym.
Ara. Yaman adam. Nereden bilesin belki 100 yaşı dedi men. Yok yok. Meniň bir atamyň dogany, kakam dogany bar. Hmm, men mesela şoň özünde gynalamok. Sen men durmuşum dadym boz kän. Yamanlygy dokun kakam dogany olsa da. Yamanlar hem ölýär eken diýip şu gün Ynandym belki ölür oda. Aý Alla. Aý Alla. Oýçkam, sen häzir şo şolaň ikisinem, üçüsinem öldüreniň bilenem ýene şoň töweregindäki adamlar geçse, olaram el öpüp gezip ýören adamlar. Isa üýtgemeýär. Halkyň kellesi işleler, halkyň. Halkyň kellesi işlemeli iýmini. Mustafa dogry aýdýar halkyň günäsi bar halky şu mezarda şu kliosda mezara gaby oturany begenişip ýaşa Merjen apa diýip üç ýüz bäş ýüz adam mes şunya zat ýazýa öwüp ýazýalar şony şony halky özi günä şoňa bile indi az kalsa ýaşasyn Merjen ap Arkadagly Merjenimiz diýjekler erte biri gün. Olar türkmenleriň Türkiýedäki arkadaglary. Türkiýedäki ine şi türkmenleriň problemasy ulalyp media ýaňsamasyn hiç kim bilmesin diýip goýlan adamlar olar şo türkmenlere gözegçilik etmek üçin. Men diýe on ýyl gynaldym diýe özi şo merjeniň özi dokument alyp bilmän on ýyllap maşyn Sürdüm diýe. Men öz kelläme maşyn sürüp bilmemýän. Maşyn sürdüm dokumentsiz diýe. Men nähili gynaldym men diýe şol diýe. Özüni gynalanyny aý diýe. Näme sebäpden gynaldym men? Men Türkmenistana gitdim man işigimi açyp goýdum. Ogry diýen zat ýok. Ogry ýok maý öň balko nämeden lampoçka ogurlap giden wideo çykdy öňümde.
Hä, şonýa zatlaram diýýär ol-a. Howwa, bu gün şu diýýä ýaýynynda. Ogry ýok diýýä, men deý sagat gije üçde ýöräkel otursam, bir öňümden bir melise çykyp, Apa, nimşet ýörüpsiz diýdi diýýä. Men deý işigimi açyp, guplaman goýup gaýtdym diýýä. Öýümde diýýä, o öň deçarjewde diýýä, o ýere, bu ýere gidip bolanokdy, aýakgabyň ogurlanýardyr pylan diýip aýdyp otyr. Men diýýä, hökümetimden gep tapamok, men näme üçin diýýä çykyp diýýä ýamallaýyn diýýä. Aktrisa okuyun diye. Meni blok eden bolupdyr aga o. Serdada şöhrat.
Şöhrat, şöhrat da merjene şöhrat diýjekler diýen-a erte bir gün merjene şöhrat. Şurada maňa biri ýazýar da, günde ýazýar. Indi menem şoň pikirler bilmek üçin ýazyşýan da oň bilen. Ondan Aşgabatly özi. Aşgabatda 15 million aýlyga işleýän eken, zatda. bir fabrikada garawul bolup işleýär. Onsoň şol Türkmenistany öwýär-de, Eý, maňa hökümet ýer berdi diýýär. Onsoň mugt ýer berdi diýýär-de. Onsoň garaz şol ýaly habar ýok. Hemmämiziň habarymyz ýok. Şu wagt Türkmenistan bir adamyň emlägine geçip dur. Bir adamyň şahsy hojalygyna geçip dur. Ine seniň sen pikir edýän dälsiň. Erti Türkmenistan diýen ýeriň adam galmaýar. Türkmen milleti galmaýar. Abdullah.
Abdul.

Siziň doglan seniň doglan günüňde meniň çagam kan ýazap gören bolsa seniň naprimer bizäňki tek eneleriň çagalary enesiz atasyz mähirsiz söýgüsiz şundy kynçylykda kandy kettelen bolsa inşallah sen ölmeden öz beçeleri Bu günlerde azap göreni görmek görüp bizari ýaşatan zatlarymyzy ykdayt etmek Allajan saňa nesip etsin Allah kuranda aýda kim bolsa bolsun hazir tam manysyny aýdyp bilinmen ama şunyňki dek düşüntirip bilemen kim bolsa bolsun edenini bu dünýede çekmeden ölmi dep leslem watan miz sizleriň bu alyp barutan.

Watandaşlar ine şunça adam şon ýaly şuňa Gurbangula Serdara gargap oty indi gargaýan adamyň sany kän da welin şu zatlardan şolar bir netije çykaraýyn diýmeýä da indi näçe ýyldan bäri şu zatlar gidip dur öte biziň üstümizden basmana synanyşýar ine şu Dursoltanyň başyna gelen ýagdaý Indi ýurduň içinde bolsaňyz-da, ýa ýurduň içine ýene barsaňyz, şu Dur soltanyň başyna gelen ýagdaý, beýlekileriň başyna gelen şunja aýraçylyk belasy siziňem başyňyza geler. Onsoň şol adamlar size nebsi agarjak adamlar däl. Şol adamlar diňe siziň üstüňizden basjak adamlar. Maňa galdymy diýýär. E, meň başyma gelen ýagdaý şol. Ertir seňňem başyňa geler. Onsoň, eger-de sen meň arkamda durmasaň, seniňem, senäm hiç kim sylamaz. Seňňem hiç kim arkaňda durmaz. Sen trýapka bolup öl gidersiň. Men diňleýämok. Diňleýän kän. Diňle, mejbur diňleýäň sen sebäbi seň biziň başymyza şynjalak musallat haramzadalar geldi. Bu mejbur diňläp ot diňleji di ýenede diňlärsiň sen. Intek sen men şi janym sag bolup şu ýerde efirde otursam sen galan ömrüňe meniň efirime geler durarsyň. Egerde akyllanyp kelläňi işletmeseň. Aklyňy ele almasaň sen ýene meniň efirime gelersiň. Sebäbi biziň derdimiz bir, derdimiz bir. Sen düşünseň düşün, düşünmeseň düşünme, ýöne şu problema çözülmese sen meň efirime geler durarsyň. Hawa, sen aklyňy işletmedigiň süreji geler durarsyň.
Sen ömrüm men diýip. Sen ömrüm men diýip ýazypda Razy oňurtlar sende gir kördüne böyle manaly manaly zatlar paýlaşan. Birinji bir ýüregiňe sen bir ünýana git wyždan goý. Samsyk eşek.
Sen Türkmenistana barmaýaň. Men Türkmenistana edil şu günem bolsa barjak sizem maňa kömek etseňiz. Şu günem bolsa barjak Türkmenistana. Gürleseň peýdasy bar-da immunyň şunuň. Gürlemeli. Abdulla.
Abdulla.
Bizlerden başka pozdravit etjek adam ýokmy? Nima üçin alan ýok adamlary efire? Kany prezidentiniň dine roždeniýasy pozdravit edesleri gelerler-ä. Bu korkyn gepde-da ýokarky.
Başga. Goşgy aýtjak, aýdym aýtjak ýokmy? Eý olary zor bilen aýtdyrmasaň aýdanoklar a zor bilen hakyny talap etdirseňem edýäler edenok zor bilen şonam edenoklar ýöne zor bilen aýtdyrmaly zor bilen
Salowmaleýkim hemmäňize Abdylla gowymy. Gowy gowy özüň näli. Insiatiwa diýen zat ýok. Ruh ýok-da bizde. Adamlarda ruh ýok. Pylan zady edeýin-ow diýen adamlarda ruh ýok. Aý, bolsa-da bolar. Aý, bolmasa-da bolýar. Şol ýalak bolup gezýäris-dä biziň indi. Ýurt daşyndaky adamlar Şo haçan o türkler geliada gulagyndan çekip seni işlemeli diýip işletseler işleýä. Bolmasa şol şol ýaly pul üçin aslynda işleýälerde ýöne şo durmuşlaryndan närazy biziň adamlar. Durmuşyndan närazy bolup gezýäler. Sebäbi durmuşdan bir lezzet alar ýalat zat ýokda. Neme-da, gu, e, düýbi ýok-da biziň bagtym, biziň ýaşaýşymyzda düýp ýok, biziň baş ýaşaýşymyzda many ýok. Many ýok bolany üçin hem adamlar şol bolsa bolar, bolmasa bolar diýip Bir Abdylla men çykjak. Çykjak şu sen ömrüme e, maňa diýipdir ýüzüňi aç diýip. Sen birinji türküň baýragy bilen samolýot goýunçaň ýüzüňi goýup, türkmeniň baýragy bilen ýüzüňi açsaga menden sorma. Men geçen görüntüli ýaýynam açdym men. Sen meni hiç merak etme oglum doganym. Peýda bam diýä. Ene peýda. Peýda jan dogan peýda häzir seniň gürlemegiň peýda şol. Sen her sen gürleseň her kim gürleýä. Her kim gürleýä. Sen gürlemeli-de. Ben gelirim men.
Ýeke däldigini bilýä adamlar eger-de sen hem gürleseň. Diňleýän kän-ow kän, ine meň efirime gir bäş ýüz müň adam diňleýä sen gürleseň bara bäş ýüz müň adam saňa kömek etjek adamlar seň ýanyňda durjak adamlar kän adam kän ýöne sen gürlemeýändigiň üçin olaram gürlänok sen gürlemeýändigiň üçin gürleýänlerem göreňok sen her kim pikir edýäň her kim sen ýala peýda ýok diýip gezip ýörmüka diýip pikir edýäň ýok on ýaly däl peýda kän Peýda kän jan dogan ine näme tolkdy pek. Peýda kän. Peýda biz oýanýas biz Türkmenistany düzedýäs. E sen pikir etme eliňe gylyç alyp ýa awtomat alyp gitseň Türkmenistany düzederin ýok bokam düzediňok sen eliňe gylyç alyp gitseň Türkmenistany. Bu zat beýniden başlaýar. Ine baý bolmak üçin kelläňi işletmelä dogry dämi? Baý bolmak üçin sen kelläňi işletmeli. Kelläňi işletmeseň sen baý bolup bileňok. Iminna şon ýalam ýurdy düzetmek üçinem kelläňi işletmeli. Türkmenistanda narmanly ýaşamak üçin, patriot bolmak üçinem kelläňi işletmeli. O sen pikir etme men elime ýarag al giderin Ýa bolmasa, aýana halk aýaga galanok. On ýaly bahanalary, bahanalar bilen özüňi aldap gezseň gezer ýörersiň. O deport lägerde ýatarsyň. Baraňsoň Türkmenistanda para berip gezersiň. Bergiňi üzübilmän gezersiň. Men liçni özüm näçe wagtlap bergidar bolup, prosent alyp, o itiň gününi görýädim Türkmenistanda. Senem şondan gowy bolmarsyň. Sen bärden türkden gazanan puluňam bir köpük. Olar seni gowy garaşyp otyrlar. Aa, geler, hany ömrüm geler diýip garaşyp otyrlar. Gele, gelýäňem weli, işe girjek diýip seň işe saljak diýip puluňy alarlar. Ogluňy okuwa saljak diýip puluňy alarlar.

Indi obaňda, obaňda o işe ýaraýan seň tabydyňy göterjek adam ýa-da seň ogluňyň tabydyny göterjek adamam ýok, şonuň üçinem ýene hökümet işgärleri geler-de senden para alar. Ana iň, iň bir erbet, nägeýläk, erbet ýerlere direktda şu. Iň bir ahlaksyzlyga, iň bir dinsizlige diredi. Türkmenistanda pul diýen zat ýaman gyt zat. Şeýle bir gyt zat, Welin, adamlar şo bäş manat üçin ömrüni ylgap geçirýärler-ow. Ömrüni o ýigrimi sagatlap işläp, o mesaý işläli, bäş manadym bolsun diýip geçirýär. Men özüm şonýa boldum-da, sebäbi özüm, meň enem-atam ylgadýardy meni, bar işle, bar pul getir, bar işle, bar pul getir, jaý saljak, ony etjek, muny etjek diýip. Bärde adamlar on ýaly däl. Bärde adamlar ine şu Türkiýede adamlar şol e, hemişe hemişe puly bar. Hemişe e, özüne ynamlary bar. Ondan e, her her zady öz wagtynda edýärler. O men jaý saljak, pul gazanjak diýip bütün ömrüni ylgap geçirenok bular. Bular durmuşyň lezzetini alýarlar. Sebäbi işlejek diýsek hemişe iş bar, hemişe pul gazanyp bolýar. Şonuň üçin hem bular rahat, rahat durmuşyny ýaşaýarlar. O bizler ýalak oý jaý salaýyn, aý un alaýyn, o bazardam, bazardan o kileläp, kileläp zat alanok bular. Gerejigini alýarlar, şeýdip rahat ýaşaýar bular. Bizde ine ertiki güne ynam ýok. Erteki gün näme bolarka? Aý, ýagyň bahasy galsa, şo öňünden alyp goýaýyn diýip, basyp-basyp goýýarlar. Ýa un, erteki gün unuň bahasy galar diýip, basyp goýýarlar uny, kileläp-kileläp ol öýüniň içine. O, men gördüm-de, baý adamlar şon ýaly ertir ýagyň, näme, unuň bahasy galsa, öňünden alyp goýýarlar. Bärde onýalak zat ýok. Bärde hemme zat kanuna görä, meselem, dollar galýamy, seniň aýlygyň galýar. Meselem, men iki müň on sekizinji ýylda Türkiýä gelemde, dollaryň bahasy dört, dört lirady, dört, bäş lirady. Onsoň, indi häzir aýlygam bir müň alty ýüz teledi. Dört bäş lira dollar aýlyk bir müň alty ýüz tele. Onsoň şo ýerde arkaýyn bäş ýüz dollar gazanýadyň. Hämi? Onsoň şu wada geldi gäne. Şu wagt iki müň ýigrimi dördünji ýyl dollaryň bahasy otuz otuz lira otuz bäş lira aýlygam on ýedi müň lira on ýedi million. Şol ýala bärde aýlygam şo neme bile galyp barýa deňine. Şo bäş ýüz dollary şo wagtam alýaň sen, şo bäş ýüz dollary häzirem alýaň sen. O Türkmenistandaky ýaly däl. O dollar uçy gitdi, o iş ýok ýurtda, ýöne sen şol aýlygy alýaň. Şol aýlyk alýaň sen. Şo ýedi million alýaň. O ýyllardyr men Türkmenistanda wagtymam şo ýedi milliondy. Häzirem ýedi million. Hiç zat üýtgänogou. Hiç zat üýtgänok. O bizi unutdy o ýokardakylar bizi unutdy. O Serdar Berdimuhamedow aýlygy galdyran wagty bar-a, Aýlygy aý ünemen aý ünemen on prosent aýlyglary galdyrýan diýip galdyrýan diýen wagty şol ýedi million aýlygy diline almany utanýa men halka ýedi million berýän diýmäni utanýa şoň üçin aýdanogok haramzada utanýa sebäbi ýedi million aýlyk ol hudaý ýalak bir hudaý ýaly serdar berdimuhammedow ýedi million aýlyk berýä halka o nähilek bolar diýer. Şoň üçin dilini alanokjak. On prosent galdyrdym men! diýip gürleýär, onuň aşagyndanam, Aý, Arkadagymyza şöhrat! Aý, nämämize şöhrat! Indi sen diňläp otur, indi galdyr. A galdyrmasa ýakasyndan tutup galdyrmaly şoň jan dogan. Etjek alajyň ýok. A sen hakyňy alyp bileňok. O Seret sen ýagyşdan gaç, damjadan gaçyp ýagyşa uçraýaň. Sebäbi sen ha şondan öz hakyňy talap edibilmän, itiň gününenem beter kyn günleri başyňdan geçirýäň. Türkiýä gelýäň, o daşa ýurtda o deport lägerlerde ýatýaň, Türkmenistanyň türmesinden beter. Abdula, dur şurda böläýin biraz demiňi al. Geçen nimäge gitdiňda aeroporda bilesenmi soň?

Ol
Ana biz şon ýaly ýollara gitmegiň ýerine jenaýat etmegiň ýerine özümize kast etmegiň ýerine öz janymyza kast etmegiň ýerine dogry ýol saýlap almaly. Dogry ýol näme? Dogry ýol Türkmenistanda kanun diýen bir zat bar. Konstusiýa, kanun. Şo zatlary işletjek bolup jan etmeli. Öz janyňa kast etmänkäň bir pikir edip gör. Öz wyždanyň rahat bolsun. Şo şo zady etseň seniň wyždanyň rahat bolýar. Sen ol küf-çüf edeniň bile, pal atanyň bile ýa öwülýä gideniň bilen oň peýdasy ýok. Onda edip bilesäňmi Allaha şirk goşarlar. Onda edip narki dünýä baranda şu narki dünýäsini ýakarlar. Pal bakdyrmak, öwlýadan dilemek, ondan soň ýenäm bir zatlar etmek ular wapşe şirk, ular wapşe gadagan.

Has üçin ikimiz gürlemeli jan dogan Nesibe Toýlyýewa ikimiz gürlemeli iki barmak diliň bara şony ulanmaly şony ýuwaşlyk bilen howpsuz ulanmaly men seni mejbur edemok ol näme eliňe ýarag al ýa bolmasa Türkmenistanyň prezidentine sök ýa onýa zat diýemok prosto gürle Gürle öz hak çagaşyňy talap et. Meselem seniň konstitusiýa boýunça berlen haklaryň bar, şolary talap et. Türkmenistanda ýaşap işlemek isleýän diý. Onam ýöne ol goňşyň ýanynda ýa bolmasa öz joraň ýanynda aýtmada, şony resmi görnüşde aýt. Resmi görnüşde. Men diý Türkmenistanda ýaşap işleýän diý kim kim meň bilen ylalaşýan bolsa Geliň, şoňa bir çäre gözläliň diýdi. Türkmenistanyň hökümetinde ýüz tutmaly ýerler bar, şolara ýüz tutmaly. Şeýdip, şu ädim-ädim gitmeli. Hol halk aýaga galmaz, ol halk aýaga galanda näme?

Elli prosenti Türkmenistanyň konstitusion haklaryny bilmediler. Sen pikiriňçe?
Bilýän däldir o. Bilýän däldir. A bilmeýän adam näme talap etsin? Bilmeýän adam näme talap etsin soň? Düşündiň? Okap görmeýän adam, gyzyklanmaýan adam. Mysal üçin adam hukuklary barada näme bilediler? Adamlardan sorap göräýlik, gana

Ýok olar şo kim ýüz berse şoň yzyna düşüp gidip öwrenipdirda indi indi şon ýaly şo düzgüni goýup olsun etmeli kim ýüz berse oň yzyna düşüp gelip gitmelidä watandaşlar türkler ýüz berse ol şolaň ýurdunda ýaşap gezip ýörmeli däl ýa orslar ýüz berse şolaň ýurdunda ýaşap gezip ýörmeli däl siziň çagaňyz bar siziň garyndaşyňyz bar Siz olary o ýerde goýup ýa bärik getirip ýaşap bilmeýäňiz. Her kimiň ýurdy öz ýurdy, her kim seni bir gün saklar, iki gün saklar, üç gün saklar, bir gün seni kowar tutup. Şoňa dogry düşüniň. Sebäbi her kimiň öz ýurdy özüne gerek, her kimiň öz problemasy özüne ýetik. Ine türklerem ine seni bizi o soňky döwür nähili kowýar, nähili kowalaýar bizi. Garaz her kim öz ýurduň ýaly zat ýok. Biziň aslynda bize watan dönügi diýip dogry aýdýarlar. Bize watan dönügi diýip dogry aýdýar. Sebäbi biziň hemmämiz watanymyzy taşladykda Türkiýä geldik. Öz watanymyzyň gadryny bilemzok. Öz watanymyzda bir adam ýaly ýaşajak bolup jan edemzok. Hemmämiz watan dönüňkdür. Diňe aktiwistler watan döni dep aýdadylara nime üçin özlerini aýtmydylar unda znaçit nimeye çykanlaryň şu gurbete çykanlaryň owa hemmesi watan döni znaçit nime tok aktiwistler bolady. Biz bizde watana bolan söýgi ýok şony boýnumyza alalyň biz kim ýüz berse şoň gapysyna gidip işleýäs şony binamyslyga salybam indi gitmejek bolubam jan edýäs bärde. Ol deportlaýarda onda-munda ýatyşdyryp. Adamlar indi gitmeli, Watanymyza eýe çykmaly. Watanymyzda o bir sany, iki sany, üç sany, bäş sany hökümet işgärinden gorkup gezip ýörmeli däl. Şolardan hakymyzy alyp bilmesek, hiç wagt bize Gowulyk ýok. Şolardan hakymyzy alyp bilmesek hiç wagt gowulyk ýok. Şony ýatdan çykarmaň. Size biziň çagalarymyzam şo güni görer. Ýöne egerde bir pikir edip görüň. Ine bu gün bolmasa, ertir bolmasa, biri gün bolmasa bir gün şu diktatura ýykylar. Şu hökümet işgärleri bar-a şu wagt bizi itiň gününi görkezip beren hökümet işgärleri. Ýykylar Ýykylan güni ertesi gün bir gowy durmuş gurulsa, şonda bizden sorarlar, Eý, siz şonýalak bigaýrat, namart ekeniňiz-aý şu bäş sany hökümet işgärinden gorkup, ol Türkiýä gidip börsüňiz, gulçulyk edip, o Ýewropa gidip börsüňiz, gulçulyk edip, şo bäş sany hökümet işgärinden gorkduňyzmy siz diýip, biziň çagalarymyz sorar bizden. Şonda, Eý, Girere ýer tapmarsyň, girere deşik tapmarsyň. Şonda. Onda girere deşik tapmaýaň. Sebäbi e, biziň garşymyzdaky adamlar e, diňe hyýal, hyýal bilen bizi gorkuzyp, biziň beýnimize gorky salyp gezip ýörler. Biz şolara garşy ýekeje-de ädim ädemzok häzirlikçe. Diňe şu e, belli bir belli belli adamlar ädim ätdi-de, gürläp duruň bolmanda. Bu birinji ädim şo gürlemegem. Ýöne halkyň köp bölegi biziň köp bölegimiz şolara garşy ýekeje ädim ädemzok. Ädim ätme ätmejek bolubam jan edýäs. Öý! Öý! Bulara goşulma! Gürleme efire girme diýip şonýaly bir birimizi gorkuzýas. Abdula.
How.
Bu gün Aleksisam nimani bize gün röportaj çykaramış habaryň barmy? How, how, şol maňa tapyp şeýin ýapdy. Hmm. Aýtdy da şu gün çykmaly öýde. Çykaýat. Şol ýaly watandaşlar, biz bara bir bir ädimden, iki ädimden ýuwaşjadan ädim ätmeli.

Şonda Çikolatamla?
Ha, bolýa. Bu gün Serdaryň doglan güni watandaşlar. Serdaryň doglan gününde biz bara mert durup, e, şoňa öz garşylyklarymyzy, öz derdimizi, arzymyzy aýtmaly. Ine Serdar Berdimuhammedow, ine sen şu gün begenýänsiň. Biz bolsa begenemzok. Sebäbi biz kyn günde Sen bize seredeňok. E, sen bu derejede e, bizi köseme. Biz Türkiýede ölüp-ýitip durus. Biziň kän-kän kösenýän watandaşlarymyz bar. Diýip gürlemeli her kim ýerli ýerinden. Her kim ýerli ýerinden gürlemeli. Onuň üçin bizi tutup öldürmeýälerem, sökmeýälerem. Ýere-de sokmaýarlar, türmä-de basmaýarlar. Sebäbi siz diňe öz hakjagaşyňyzy talap edýäňiz. Öz hakyňyzy. Bizler ýaly aktiwist bolaňyzok, öz hakyňy talap edeniň bilen. Bir gezek çykyga-da öz hakyňy talap edeniň bilen aktiwist bolaňok. Aktiwist bolmak üçin kän zady bilmeli, kän gürlemeli. Şondan ýaly işiň şol bolmaly-da, seniň aktiwist bolsaň, nirede bir bidüzgünçilik bar bolsa, şoňa garşy göreşmeli. Şonuň üçin watandaşlar bizem şeýle gürlemeli, göreşmeli. Şon ýaly. Häzir men soňra gaçjak watandaşlar men şu wagtlyk häzirlikçe ýapaýyn efiri. Ondan soň dowam ederis. Näçe?